Hika zawtte hi an sianginn te cu si. An sianginn si hika a thlanglei ah hin an umnak camp cu an si. Le camp ah hin dawng kul le dawng nga an um. Le khuachung he hin a van i hla ngai an umnak le khuachung kha ramtang deuh ah hin an van um. Hi hika hin an sianginn hi fikfa te pawl kha van tam ngai chun te pawl zongah khan i cacawn tikah khan van i harh ngai caah khan pangka fan kha kan van tuahpiak hna lai kan ti. Tutan hika hmun ka rak phak ah hin hika i a ummi chungkhar cheukhat hna nih khan an lungrawhnak te pawl hna, ralzaam zeitluk in dah a har an dirhmun te pawl hna, khualei an ngeihnak kong te pawl hna kha nu le pa cheukhat nih khan an ka ruah tikah khan zaangfak ngaingai kha an si. Le nihin hi hika i a ummi nulepa hna he khan biaruahnak hna kan van nei lai kan ti i asinain annih kha lo rian deuh kha an ṭuan caah khan an um hna lo. Le hika hmun ah hin kum li renglo kan um cang an ti. I cheukhat kha cu khua lei ah khan maikum hi cu tlun khawh si ahcun tlun kan duh cang ko, kan har tuk cang. Hika hin ṭuan awk rian zong kan nei lo, ramdang lei bawmchantu zong kan neih lo tikah hin kan har tuk an ti i cheukhat kha cu thonghnih kul le sarih in cun tlun kan duh ko ee tiah khan nu le pa cheukhat nih khan an kat ruah. Le hika zawn i Mamit district ah hin hika camp lawng hi ralzam camp a ummi si. Le hika Mamit district chung taktak ah khan cun hmun dang ah khan ralzam kha an um lo i annih he zeiruangah dah hika hi an rak zam tiah cun cu hlan ral an rak zam hlan ah khan hika dapchuah khua hin anmah Palewa leimi pawl he an rak um cang hna kum saupi a um cangmi an um hna tikah khan cu hna pawl pehtlaihnak thawng cun hika hi an rak phan i long velo he aizawl he hi kan kal duh ahcun Nazi pahnih kal hrawng si. Le Aizawl deuh ahhin a tam deuh hi cu an va kal ṭheo tawn i Mamit tu khi cu Mamit khuapi tu khi cu khika lei ah khin a va si nitlak lei ah khin i Nazi pakhat kal hrawng si ve an ti. Le zei si poah tutan hi kan hmun ka rak phak tikah hin Facang kha chungkhar an zapi te caah khan facang kan cawkpiak hna. Cu hnu ah hika hin pangka fan kha kan van tuahpiak khawhmi hna cu si. Le annih zong hika hmun ah hin ral an rak zaam tikah hin bawm an umnak a van hla ngai, a van kiken ngai tikah hin ahohmanh nih khin pehtlaih awk hi an thei hna lo. Cu tikah cun bawmhnak te pawl zong hi khoika hmanh kan hmu bal lo an ti tu kan sayapa van chim bantuk khan le tutan hi aa zeigati lai aa hlum deuh piin bawmhnak kan van pek hna kan van keimah ka van phak tik ahhin an i lawm ngaingai le zeisi poah an camp chung i an cawlcangh ning le an tuan an kawl ning pawl hna kha video ṭha deuh ka van tuah te lai le an nih hi lai holh hi an thiam lo Kawlholh deuh khan chawnh an hau i Matupi hi dawng thum hrawng kan um an ti. Matupi tu hi Laiholh an thiam le a dang tu kha cu Palewa lei Khumi lei khi an si tikah khin Laiholh an holh kho lo i Kawlholh deuh tu khan bia ka van ruah te hna lai.

Tutan ka rak phaknak hi Mamit District i Dapchuah timi khua a si. Le Dapchuah khua hin kanmah lei Kawlram lei i a ummi hna kaa ralzaam in hika hmun ah hin an i dor i dawng kul le dawng nga an si. Le tutan ah hin cuka an khemh cu ka rak phan i an cacawn ning le hika khemh i an ṭhutdir ning, an ṭuan an kawlmi zeitindah pawn i cawm hei ti pawl hna kha ka rak ka rak zoh hna an ṭhutdir ning kong pawl kha. Le hika hin ka pawng i ummi hi Sia pumpi a si. Sia pumpi a si. Anih hi hika khua ah hin saya pakhat dirhmun in a um i hika i ummi camp kan fale pawl hna kha thazaang chuah bak in amah nih a fimthiamnak dihlak chuah in a cawnpiak hna. Hika i sianghngakchia lawng si lo khan hika camp chung i ummi vialte biaknak lei zongah khan awk a ṭha hruaitu a ṭuan piak hna i anih Pathian ṭihzah ngaingaimi si. I amah he hika konglam i an cawlcangh ding zeitindah an ṭhutdir ning sia pakhat a sinak in singakchia a zohkhenh hna ning kong pawl he pehtlaih khan biaruahnak ka van ngei lai. I hika hin uh, sia phunphika le van thon deuh hmanh uh, sia ni he Uh, keimah nih khan ka van chim ko lai le tlawmpal amah introduce a khan ani he lai holh kha avan i harh pah a ruang cu ani he lautu lei a si a chuahkehnak le ṭhanlianhnak he chia in si le mah ca cun lai holh te kha tlawmpal avan i harh pah i ani he mino te se tlangval se ti zong kha van chim chap ka duh le hika hin Saya Pumpi, velo khika camp dap chuah camp na rak phaknak khi zeiruangah dah na phak i zeitindah hika hin na phak khawh ning na zeitindah na rak um khawh hika dap chuah thengmang ah hin maw kha pawl kha va kan chim ta law kan duh e. Karaphannak kum hi 2023 January thla hleihnih ah khan karaphan maka hi zeitin A bik cu hramthawk hi Tein tung ah rawchun tu ka si. Makhan TSA khan Aizawl ah meeting kan i tuah le makhan Makau mi keimah khan anmah miphun an um le an sinah kan ra tikah khan ngakchia hna ka zoh tikah khan cachimtu an ngei lo le makhan keimah kha maka hi cachim dingah ngakchia caah khan cachim dingah khan keimah kha. Makai ko um ka si. Ah si hrim a si tak ko. Le atu a van in hal thlum ah ko ding le a karlak te van tan ka duh mi cu hi ka camp mi a um mi hi a tam deuh hi palewa lei an si. Palewa le Matupi ma deuh kha an si le an holh zong hi ah, kan thiam lo te Si, si, si. Ah, si le kawl holh deuh hi hman si. Le zei si poah ka van hal rih ko lai i hika siang hak chia Zeizahdah nan um hika i ca a cawngmi hi maw? Ca a cawngmi hi cu a kan zate hleikhat an si. Khi Mizo siangkaimi hi cu an tam pah.
Hmm. Oh, hleikhat te. Hmm. Catang te, tang zeizah tiang dah? Tang, catang hi cu tang chio in tang sarih tiang kan chim. Oh, le Kawlram lei ca? Oh, kan chim hi cu NUG ca si ko. Oh, sitak. Cucu thong hnih kul le thum in atu thong hnih kul le ruk si cang cu te hi hi ka chung nan kalnak ah hin bawmchantu te pawl nan nei maw bochantu ti hi kanmah le hi kan har parh kan ti ko lai maw hmm.
zeiti zeiti ka chim lai sia cu kan ni hi mizo state aizawl state kan si lo mami state kan si ti ah khan bawm tuk dikhin an ra dikhi a tlu A bik in Aizawl State khi a kalmi an tam deuh.
Kanmah hi Mami State kan si tiah khan bawmtu a rami hi an thlum ngai. Bawmchantu nan nei lem lo. Oh, kan ngei lem lo. Oh, si tak ee. I Khrihfabu ramdang le Khrihfabu te pawl zong nih khin zeitin an in pehtlaih facang te pawl hna? Chiti te pawl kan in bawm pah hna maw? Mah ramdang lei ti khi cu ti khin bawm ti khi cu lo a bik in ka hawi le khi chan chan khan ah anmah anmah bat de te hna ti a si ahcun ngakchia ca ti khin rawh ei ding ti khin phaisa te hna tlawmte tlawmte cu an kan kua pah. Nangmah i na pehtlaih mi deuh hna lawng te a si tak ee. Le atu hi saya te pa zeizah dan an um? Atu hi tukum hi saya te pathum kan um. Oh, sitak. Le saya te cu lakha te zeitin? Oh, lakha hi uh, pathum hi kan
Nan hmu. Oh, kan hmu, kan hmu ko. Oh, khoi ka lei.
Ramdang lei si ko. Oh.
Pahnih ca hi Norway lei si, pakhat ca khi usa si Sitak nan lahkhah hna cu na ka chim ko nga maw ruam cu atu lio kha cu okay porhlawtnak le zei hmanh kha a um lo a ruang cu kati van i hal tikah khan salary te pawl van i hal kha tha lo na te khan a ruang cu ralzam dir hun kan um lio caan a si tikah khan kha pawl te kha van theih awk zongah khan a tha ngai mi si

bawkte khi an vun tom i kan van zoh lai i an umnak ram hi a lin tuk atu zong hi ka thlan a luang bang luang a lum tuk tikah hin zei ka ti lai pangka fan kha kan van bunh piak hna i hi atu i fan rak bunh tu hi USA ummi pi biak zi te chungkhar nih an van bawmh mi si ti te kha von theihter von langhter ka van duh hika hin van pahnih kan cawk i cucu anmah sia te nih khan an van tuah lai i annih hi an umnak hi ṭhatpanak pakhat cu mei kha duhthawk in ngah te mei kha ṭha ti zong ṭha i kha ca khan a lum zong ah khan pangka te van i bunh ah khan cun sin van pi deuh ngai ding khi si le hika hin an khan an sianginn kainak te he an ṭhutnak te pawl hna kan van zoh phot lai Hika hi an cacawnnak si. An cacawnnak si. Ar! Hoi, siapupi rak ra hnik mi hi a phiat kho ti lo maw?
Phiat kho e, phiat nga ka. Phiat nga kho e? Oh. Si tak.
Mouse te, ka he cu. Oh.
Tang zeiza dan cawn ka hin.

Nai lawm maw ma pangkan in tuh piak mi he nai lawm maw? Oh ka lom tuk ah ka sia riam tuk. Hmm. Masabik ah boy pami ka thang chat. Hmm. Tikin pahnih naka akan tuak dia tu chungkhar. Hmm. Nandi lak zungah pathian ni athar thlachuah in pe ko hna se. Amen.
Lom tuk.
Amen, amen. Tlamtling tein hi kalei hi cu kan van tuah khawh. An thutnak te pawl he pingpalang thui bantuk khan khat lai khat lai ai thui la.
Zeiti ok tha hi cu tlamtling khana van chia ko seh. Uh, hika hin uh, ani zong hi sia chong sia thiam thiam se uh, kan sia pa
unau kan te ko u i afa se oh si si pa fan se Ma dulu ma ti play.

Pekchung thawng WhatsApp ah kan chantling ding thinhunnak ah nunnak khuate ngai si ve tikah Aizawl lawng ah kan cauk um lo. Cun thil dangdang Hakha sianginn lei herhbaumi hei ti hna kha kan tuah ve hna. Mipi ca khan cun cangtu he van pek khawhmi hna cu si.